Il-ħajja sabiħa f'kull stadju tagħha. Il-ħajja sabiħa f'dak kollu li tippreżentalek. Apprezzata f'dak li hu skur u f'dak li hu ċar. Il-ħajja prezzjuża u bi storja unika. Storja li jekk tingħaraf tingħex bl-imħabba t'Alla murija fl-imħabba lejn l-oħrajn. Fiha xejn ma jitħalla jsir bl-addoċċ u xejn b'kumbinazzjoni. Din kienet il-ħajja mżewqa ta' San Ġorġ Preca, fundatur tas-Soċjetà tal-Mużew. Mhux importanti fejn twieled? Mhux daqshekk ta' interess fejn kien jgħix, daqs kemm x'għamel b'ħajtu biex fiha jkun rifless Ġesù. L-imħabba kienet il-fus li fuqu daret ħajtu. Kienet il-valur li għalih sar sempliċi li tingħex fil-ħajja ta' kuljum. L-imħabba. Imur bil-qoffa jixtri, jixtri ħobż, ħaxix, ħalib, u jiġi lura bil-qoffa vojta u bla flus. X'ikun ġara? Ikun xtara, imma ta kollox sakemm wasal lura d-dar. Jibda biex iwaqqaf l-għaqda tiegħu? In-nies li suppost jafu aħjar in-nies tal-iskola, saħansitra xi membri sħabu jinsultawh u jweġġgħuh bi kliemhom. U hu jaħfer. Iżomm is-silenzju. Jagħmel kif jgħidulu s-superjuri tiegħu, li xi kultant huma wkoll ma fehmuhx. U jibqa' kalm u kwiet. Kien iħoss u jħoss bil-kbir, imma kien jgħix u jħares lejn it-tbatija bħala parti mill-ħajja. Kien ċert li xejn ma jibqa' l-istess, anzi kollox jgħaddi. It-tbatija tgħaddi u anke l-ferħ jgħaddi. U għalhekk kien jibqa' miexi. Daqshekk kienet kbira l-imħabba tiegħu u t-tama tiegħu f'Alla, il-Ħellies tiegħu. fil-knisja filgħaxija, jgħin lis-sankristan iġorr is-siġġijiet biex dan iħallih hemm quddiem is-sagrament għal ħin twil jitlob. U kien hawn li kien iġib il-forza, kien minn hawn li kien iġib is-sostenn, li jġib il-qawwa u l-entużjażmu biex ikompli miexi, ikompli jaqdef u jkompli jissielet bil-kwiet u bla waqfien. L-imħabba lejn Alla kienet il-kollox f'ħajtu. It-tagħlim? It-tagħlim l-għajn ta' kull ġid, kien jgħid. U mhux biss jgħid, imma jurih bil-fatti. Kien jippriedka kemm jiflaħ. Jippriedka lil kull kategorija ta' nies u kull imkien. Fix-xatt, fil-pjazez, fil-knejjes, kull imkien. Kien hu l-pijunier li ta lil mara d-dritt li tkun kapaċi tgħallem hi wkoll daqs kemm kien kapaċi r-raġel. U sab xebbiet li għenuh. L-ewwel xebba kienet Ġannina Cutajar, tfajla tat-tajjeb, li ħalliet kollox biex tiddedika ħajjitha għat-tagħlim tat-tfal, tat-tfajliet u ta' kull min kien jersaq lejha. Hi sabet l-għajnuna tiegħu f'dan il-qaddis tagħna. U x'jimporta li kellu min ifixklu? X'jimporta li kien jgħajja? X'jimporta li l-ħin kollu ġejjin u sejrin in-nies? l-aqwa li Kristu jkun magħruf u maħbub. Hekk xtaq li tkun tfisser il-kelma mużew? Mgħallem. Mhux li kien id-dinja kollha timxi fuq l-Evanġelju tiegħek. Mela llum, int min int u int fejn int, ħalli l-imħabba, din il-kwalità ta' mħabba timla lil qalbek u vim bil-bżonn ta' Alla f'ħajtek. Ibqa' fittxu u tara kif issibu. Ipprova ibda ħobb illum. Illum u mhux għada u taqtax qalbek. Ifhem, l-importanti mhux x'akkwistajt jew kemm imxejt, imma kemm ippruvajt bil-verità. kemm ippruvajt u komplejt. Tinsiex, kollox għandu l-prezz tiegħu u biex tasal tħobb kif ħabb dan il-qaddis trid tbati. Imma kif kien jgħid hu, kuraġġ għax kollox jgħaddi. F'din il-festa ta' dan il-qaddis u f'din iċ-ċirkustanza tal-COVID-19, għad-daqs illum ma nistgħu nifhmu bl-importanza ta' dan il-valur tal-imħabba fil-ħajja tagħna. l-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn. San Ġorġ kien jgħid dak li mhux etern mhux xejn. U daqqad daqs illum ma tidher din il-verità. Qed naffrontaw żmien ta' inċertezzi kbar. Għandna għadu li la nafu minn fejn ġej, la nafu kif, meta u xħin ħajattakka. u l-kbira li ma nafux kif ħa niddefendu ruħna bis-serjetà biex ma ngerfxux ħajjitna. Inkunu boloh jekk ma naħsbux dwar ħajjitna u nifhmu x'għandu jiġi l-ewwel. Ġesù hu żgur it-tama u s-serħan tagħna. Ġesù huwa żgur l-imħabba tagħna. Ejja nibdew nagħtu kas aktar tal-familja tagħna, tal-ħbieb tagħna, u ta' Alla fil-ħajja tagħna, ejja nsibu spazju għal Alla f'ħajjitna. Aħseb ftit, x'baqa' minn dak kollu li ġrejt warajh ilbieraħ? Nassigurak li xejn. Baqa' biss dak li permezz tiegħu ħabbejt aktar lil Alla fl-azzjonijiet tiegħek f'ta' madwarek. Mela ħobb il-verità u ħajtek tkun aħjar.